Arapysandu mitã popeno. Arapysandu el niño gigante. Ko tembihasakue he'i oĩhague oikóva hogaygua ndive táva imíme. Ára peteĩme pa ko ombovy'aite ichupekuéra heñói rehe mitãmi nde tuicháva. michĩmi térã rusu'ínte rangue toisakaria'ýva. Upete guive jeopavavete ojepy'arupi oikuaávo heñoihague peteĩ mitã popeno. Opárupi ndajeko hesénte oñeñe'ẽ, ha oiménengo umívare mba'e hogayguakuéra oñehokẽmbotypa ha oñemomombyry. Ohasa ohóvo ára ha lo mitã oñe'ẽ ijuru tuichakue upe mitã ndaijojaháivare. Jeko oje'eháicha, okakuaa, okakuaa ha okakuaáva. Maymavépente hi'ãite kuri ohecha osẽ ramo oñembosarái okarusúre hapicha mitã ndive. Katu upéicha va'erãrõ, Hogayguakuéra oñemoĩ oñemongora'yvate ha oñembo'yvara'ymáta hoga jerére. Opa umívare tapichakuéra ojetyvyrõ mbeguekatu. Ndoguapyreivéi ni noñenovéima ha oha'arõ hembipotapy. Upete guivépa ko ojehecha mitã, kuña, kuimba'e, g̃uaig̃ui ha tujamimíme oñopytyvõmbauguasu ha ojogapo yvatevate ramo? Mba'éiko ko hi'ãitéva ichupekuéra ohecha upe mitã popeno? Péicha ku osẽ jave ka'arukue ohuga hymba jagua popeno ndive, Katu, mba'e piko osẽta ko nosẽiva araka'eve? Sapy'aitérõ g̃uarã upe tava'imi tuicha karia'y, ha itavayguakuéra iñangekoijoa ha opyryrỹi. Ohechasejoáre hikuái aipo mitã popeno. Taha'épa ogapýre, Tapére ha okarusúre oñeñe'ẽjoa aipo mitã ndaijojaháivare. Aipo jeko mokõi jasy ramo ha ha'e oñe'ẽkuaáma. Mbohapy jasy ramo ha oguatáma. Irundy jasy ramo ha oñekosinakuaáma. Po jasy ramo ha omoñe'ẽkuaáma aranduka mombe'urã ryru. Oje'e niko aipo mitã popenóicha omombe'ukuaáva hembivy'a, hemimbyasy, hembikyhyje ha imborayhu, ndaipóriha ambue. Ha'e py'oñe'ẽ jave opurahéi ha ojeroky'ipa voi. Oje'e avei ko'ẽreíre, kuarahy osẽ mboyve, oñembo'yha itangecha renondépe ha upépe oaguyjeme'ẽ hekove rehe. Omomorã hesa, ijapysa, ipire, ikũ, itĩ ha hete yvatete oipytyvõva ichupe hetia'e ha ipy'aguasúvo. Ohasahasavéma ára ha peteĩ árapente tava'i momaranduhára oñemoĩmi oporoinvita. Néima katu omyasãi umi kuatiahaipyre nde tuichapa jepéva. Mitãkuimba'e ha mitãkuñanguéra ndajeovy'ajoa, omoñe'ẽvo ha néima ne katu ipy tapépe oho haguã ára mbotyhápe. Oĩ haguéicha oha'arõ umi glóbo guasu guasu, mbujape ikásova ha umi jopói ne popenóva. Oguahẽvo ako ára oñeha'arõitéva, mitãkuimba'e ha mitãkuñanguéra, Ijopoimi ijyvaguýpe oipykúi aipo mitã popenó róga rapére ha peteĩ, mokõi, mbohapy oñemboty'o óga korapy rokẽ guasu. Upévo ijuruvyrei ipillohapa ha oike mbegue katu ohóvo hikuái. Korapýpe oĩ umi mesa ndekakuaáva. Mesa akãme oĩ oguapýva, peteĩhápe oguapy mitã ijyva'ỹva, mokõihápe oguapy mitãkuña hetyma'ỹva, mesa mbohapyhápe oguapy mitã ohecha'ỹva, irundyhápe oguapy mitã ohendu'ỹva, pohápe mitã nemichĩmíva, poteĩhápe oguapy mitã oñe'ẽ'ỹva, ha pokõiha mesápe katu mitã ipara'ipáva. Oĩhaguéichapa ko ijurujái upe mitã ipahaitepegua opu'ãvo. ha torypaitépe osẽ he'i, Pejupaitékena ko'ápe, ñande oñondivepákena taha'e upe arapy sandu mitã popeno. Upévo ohechakuaa hikuái ni peteĩva ndojojoguaiha. Ko arapýpe ñaimeha opaichagua, ha katu maymavévante mba'eguasuete ha oñondivepa ikatuha ñamoporãve arapy. Ipahaite pehesakã avei ichupekuéra ko arapysandu mitã popeno rembiasakue, nipogua'únte ra'e, katu iporãite oporopytyvõ rehe anivéma oĩ iñate'ỹva ha oñemoheñóivo arapy iñambuéva. Oĩha pe yvypóra popeno oikóva táva popenóme, Umi ipopenóva oikoháicha, mitã popenó arapysandu, arapysandu mitã popenó, El Niño Gigante.